Ar ôl misodd o waith caled yn paratoi'r car, yn os weithiau hir, y stres a'r mini ddim hyd yn oed yn tanno bore yma, mae Hanna ar y lein, eiliadau i fynd tan ei ras autograss gyntaf erioed. Tra bod yn y first four ar, ti'n mynd i ffain ar e? Na, sa'n moyn!
Ie, ie. Mae'r shells yn barod, y fflag felen yn yr awyr, y bungee cod i coni off! Mae'n dod i ben a newid i second. Da iawn, Hana. A mae wedi derbyn grid rhif 8 ar gyfer y ras, reit ar ochr allan y trac wrth y ffens. a dachrau digon gofalus yn gadael i'r professionals arwen y ffordd. Very good. Lawr at wilod y trac. PAC 92 yn mynd bach yn llydan ac yn gadw y drws ar agor. Mae hynna'n gwibio heibio. O, oh, oedd hwnna'n agos. Lan y rhyw, a dyma le mae'r mini bach o dan yn fantes gyda'r diffyg pwer. Ond Hanna yn cadw'r Iaris coch y tu ôl ac yn twlu i mewn i'r gornel gwylod. A mae 'di dod i ben y carw ar y blaen, wedyn i bod ni'n dechre joio! O, mae eisiau dwy funud arna i. Draw ato chi, Marian. O! O!
Come on, Hannah! Go on! Go on! Well done. Ie, yeah, da iawn, cytuno, Marian. Yr as gynta yn y bag. Ac oedd hi ddim yn ola.

A, ni watcha, oedd ei ffilm yn eifo fi wedyn, sy'n eitha bles. Ie. Yeah.
Do, dalus di ddyn ôl? Do, ni watcha fi, yn nyrra fi. a ni'n gweld i'n trial, a ni fel... Nes i ben a cadw i tu ôl, anyway. Ie, yeah, well done.
Ond, mae'r mini'n miso. Am angen bach o Morris Magic cyn yr ail ras.

That's what makes it very rich.
Right. Sain deall.
Nôl mas ar y trac ac oedd hi'n amser ar gyfer ail ras gwawr Owens. Ac ar ôl gorffen ola yn y ras gynta, oedd pethau ddim yn gwella yn y micra. Beth ddigwyddodd, gwawr? Oedd rhywun di spinno o flan fi a oedd ddim da fi unrhyw le i mynd, so es i mewn i e ar accident. A yn ges i dol i'r shoulder fi a ge- es i'r ambulance ond... Ti'n alright?
Fi'n mynd nôl mas, so mae'n iawn. A mae Jack yn tynnu bach o dent mas i ti. Diolch so...
Jack!
so trial to fe? Yeah. Go for it now. Good girl.
Oedd pethau'n mynd bach yn well yng nghornel arall yr Owens Paddock. Jac TE five 'da'r bymper gwyn wedi arwain yr holl ffordd tan y gornel ola', ond dau ail safle yn golygu bod e yn y ffeinal. Yng nghanol yr holl gyffrodd cyfle ei hannau ddala lan da Lara a Michaela am gwpl o dips. Hana!
Well done! Thank you. It was okay.
I didn't come last.

Any tips for the next next heat? Get in there, girl. Get amongst them. Oh, you'll be fine. Just Perfect. carry on and concentrate on your lines. Yeah. And yeah. Yeah, keep your speed up. Happy days.
Nôl i'r pits ac oedd y brawd mawr yn ei siŵr bod ei chwar fach yn barod i fe nôl mas ar y trac. A'r pep talk wedi gweithio. Gwawr yn ei digon i gyrraedd y ffeinal. Ond yn y ffeinal, oedd y Meicra bach wedi cael llon bola, a Gwawr yn gorfod parco lan ar ôl cwbl o laps. Tro Jac oedd un awr yn ffeinal dosbarth un ac am ddechreuad, pedwar yn cyrraedd y gornel cyntaf gyda'i gilydd, ond Teifi pump yn brwydro ei ffordd i'r blaen ac yn aros ar y brig. A Jack yn neud yn wych i ennill ar ei dro cynta allan yn nosbarth y dynion. Da iawn, Jack!
Appetizer gwych cyn y showdown mowr!
Mae Caitlin yr un ras a fi. Wel, allai roi chi muffin neu? Dance versus Medi. Michaela versus Hannah. Deg Pencampwriaeth Cenedlaethol versus un ras. Well i fi symud! Dwi'n gwybod mynd am e, mae'n dweud fi. Ail ras menwod dosbarth un. Banta nhw off y lein a mae'r pedwar Toyota yn cael dechrau gwych. Ond beth sydd wedi digwydd i Hannah Medi? Dechrau gwael i'r mini bach. O, oh, mae di ymofio rhoi'r goggles mlaen! Hunlled, llwyr! Dwy law bant o'r olwyn i roi nhw'n ôl mlaen. O, mam bach! A mae Kayla Dance hefyd yn cael dechrau siomedig, yn methu Kier ac ar ei ôl i. Pier C76 yn sbino ar wilod y trac a Hannah'n mynd heibio ar yr ochr fewn. Come on, Hannah! Y ceffylau blaen yn agor bwlch nawr i'r tri yn dilyn, a ras rhwng Hannah a Michaela yw hi am y pumed safle. Hannah'n llwyddo i adael Dance yn y dwst am nawr. Ond mae'r pencampwr cenedlaethol yn mynd ar yr ochr fas. O! Maen nhw'n mynd ochr yn ochr a'i gilydd. Pwy ddeith mas o'r gornel gynta? Ochr cystadleuol Hannah'n dod mas o'r diwedd. O, falle ddim. Sa'n meddwl mai nawr yw'r amser i weud helo shwmae shwt i chi, Hannah? O, mae'n bysau.
O, mae Kayla yn yno. Ife, ble mae Kayla? Wrth i ochr i.
O, ife?
Ie.
Profiad mae Kayla yn dangos wrth iddi gadw ar yr ochr fas ac yn llwyddo yn y diwedd i fynd heibio mini Hannah. Am ras! am berfformiad a fydd rhaid iddi setlo nawr am y chweched safle wrth iddyn nhw groesi'r llinell derfyn. Oh, well done. oh, well done.
Ond na! Daliwch sownd! Dyw'r ras 'ma ddim drosodd! Dyw'r chequered flag ddim yn mynd i stopo Hannah Medi! Come on, Hannah!
Symudiad gwych ar yr ochr fewn. Ras i'r pits yw hi nawr a mae'n cyrraedd cyn y pencampwr.

Un amser bore 'ma, o'n i ddim yn meddwl bydden ni'n cyrraedd y lein 'na, achos oedd y car bach 'ma ddim yn tano o gwbl, ond ware teg, fel ni wedi gweld dros blydde, mae autograss mor amazing yn cael pobl at ei gilydd. Oedd problem, oedd pob un 'ma, oily a dylan, a oedd lot o bobl wedi menthyg pethau, a parts a batri, a ie, yeah, so daethon ni ben a ie, yeah, fi wedi rili 'di joio. Um, mae autograss, ie, yeah, definitely yn bonkers.

Un peth wedai, os ni'n iwso'r car yma 'to i raso, mae eisiau serious gwaith arno fe, achos ffindon ni lot o bethau mas ar y diwrnod 'na yn Red Roses. Ie, falle bod isie isie wiring loom arno fe, gwmint o wire, ma' hwnna bach yn nifflon yw e. Bach yn nifflon?
Ydi, ydi. A ma' isie tiwnio'r engine byddwn i'n meddwl.

Job done. Woohoo!
She's a beauty!
Wel, diolch am help ti to. Ers o ti rili di wneud dim byd.
Mae eisiau gwybod eisiau sôn da. Wedding present ti, okay? Na beth yw e, fi'n ffixo car ti. To. To, ie. Jac a gwawr Brian, nhw oedd wrth i. Fi yw'r boss ti ddim, a fe. Ti yw'r boss.
Na, sa'i byth yn bwys, ti'n ofni.
Mae Joch yn mynd yn i'r brodas o popeth. Na, very good, good day fach. Sa'n mynd i dangos neb y fideos o ti ar y dance floor, pa facso. I think that's probably better left to one side. Rhowch yma map allan mam i watcho, yn ffael yngos e.